Här President, léif Atomgéigner, iwwer Atom kinnt een Stonne schwätzen. Villes gouf scho gesot an et kann een net genuch Kritik un der Technik ausschwätzen an net oft genuch de Risiko erwähnen. Mir stëmmen haut iwwer e Gesetz of, dat de Kader regelt am Fall vun engem Schued duerch en nukleart Accident, eng Situatioun wou hoffentlech ni antriede wäert. Mir stëmmen haut dofir, eis eegent Gesetz vu de Kader regele wäert. Mir Pirate wäerten eisen Accord zu dësem Gesetz ginn. Mir Piraten hunn eng kloer Anti-Atom-Positioun. Soumat kënnen d'Leit an Zukunft hei op de lëtzebuergesche Geriichter kloen, wann de Schued vun engem nuklearen Accident kënnt. Mir sinn eis hoffentlech alleguerten eens, dass mer missten op d'Atomenergie verzichten. Fir Atomfans ass d'Argument awer nëmmen op den éischte Bléck, datt déi geféierlech Atomenergie méi bëlleg ass. Mee wann een d'Folgekäschte kuckt, dat iwwert Joerdausenden, dann ass d'Rechnung immens ganz schnell deier. Guer net ze schwätze vun de Folgekäschten am Fall vun engem Accident. Dofir sinn déi Aktivisten, wou sech an der Zivilgesellschaft géint Atomstroum asetzen, net oft genuch ze luewen an hinnen ass net oft genuch Merci ze soen. Et kinnten sech nach vill méi Bierger hinnen uschléissen a sech konsequent géint Atomenergie asetzen. Wat mir Pirate kritiséieren, Et gëtt esou duergestallt, als ob Lëtzebuerg e gudde Schüler a Saachen Atomstroum wär. Weenstens, glécklecherweis huet Lëtzebuerg keen Atomkraaftwierk op sengem Terrain. Onglécklecherweis verbrauchen awer och mir zu Lëtzebuerg Atomstroum, ouni selwer esou ee Kraaftwierk ze bedreiwen. An eise parlamentaresche Froen hunn d'Ministeren de Pirate bestätegt, datt ronn 10 Prozent am nationale Stroummix aus am Joer 2018 aus Atomenergie komm sinn. Mir mussen also zu Lëtzebuerg endlech den Turbo aleeën, méi Courage opbrénge fir méi ëmweltfrëndlech ze ginn, virun allem an der Stroumproduktioun. Hei kréie virun allem déi gréng Ministeren eng Datz, well si sinn net eréischt zënter 2018 op hire Posten. Zënter siwe Joren decidéieren déi gréng mat, wéi eis Energiepolitik soll ausgesinn. An trotzdeem importéiert Lëtzebuerg nach ëmmer Atomstroum an investéiert via Rentefonds och nach an den Atomstroum. Esou vill zu der grénger Wierkung an der nationaler Ëmwelt an Energiepolitik. Wou déi gréng Partei entscheet, ass net noutwendegerweis och Ëmweltschutz dran, mee heiansdo och 10 Prozent Atomstroum. Déi moof Ëmweltpolitik vun de Piraten ass, datt mir als Land komplett atomfräi ginn, och am Verbrauch. Am Dezember hat ech schonns a menger Ried zum Klimaplang kritiséiert, datt d'Regierung an de leschte Joren am Klimafong Suen op d'Säit leet, ouni dës ganz ze investéieren. Mat deenen 180 Milliounen, déi am Dëppe leien, kann een also massiv nohalteg a sozial Energiepolitik fërderen an et kënnt direkt eppes bei de Leit un. Eis moof Energiepolitik ass dofir der Meenung, datt ee komplett op den Import vun Atomstroum verzicht an elo an der Klimakris massiv erneierbar Energien ausbaut. Fir de Stroumverbrauch vun Nuklear op erneierbar Energien ëmzestellen, fuerdere mir Piraten, datt de Staat massiv op ëffentleche Gebaien alternativ Energien ausbaue soll. Dat Ganzt soll awer net fir de Profit gemaach ginn, mee iwwer eng Kooperativ mat de Bierger, déi dat um Stroumpräis erëm zegutt kréien. Dat sinn déi gutt investéiert Suen. Dat ass de moofe Wee mat Courage fir Lëtzebuerg fit ze maache fir eng gesond Ëmwelt. Well wéi ka Lëtzebuerg selwer an aner Länner iwwerzeegen, net méi Atomstroum ze setzen an soumat e Gesetz wéi haut iwwerflësseg ze maachen, Ma op engem Maart, op deem kee méi keen Atomstroum méi kaf gëtt, och net vu Lëtzebuerg. Nach kuerz zur Situatioun mat der Belsch. Mir hunn haut eng Situatioun, wou mir no virun der Dier bei engem Atomkraaftwierk wunnen. Mee wisou hunn déi Länner nach Atomkraaftwierker? Ma well den Honger op Energie bei der Bevëlkerung ongebremst ass, well sech Client fannen, well iwwert Joerzéngten vergiess gouf an nei ëmweltfrëndlech Technologien ze investéieren. D'Stoumindustrie huet an der EU eng grouss Lobby, jo eng Lobby, déi leider vill Afloss op Entscheedungen an der EU hëlt a mat hirem Propaganda e falsch Bild vum Atomstroum verkeeft. Mir maachen der Belsch elo zu Recht Drock, fir net hir Endlager vum Atommüll no bei eis Grenzen ze setzen. Genau richteg, och mir Piraten soe kloer Nee. Allerdéngs, wat mir Piraten awer guer net gutt fonnt hunn, war, wéi amateurhaft hei d'Ministesch an och eng gréng Partei virgaangen ass mat eise belschen Noperen. eise belsche Kolleegen. Eng amateurhaft Pressekonferenz moies, a mëttes huet déi gréng Partei hei nach an der Chamber eng kleng Show ofgezunn mat enger aktueller Fro. Wisou do net eng transparent Deklaratioun oder eng Kommissioun vun der Ministesch an der Chamber, anstatt eng Showbühn fir hir Partei a statt eng Pressekonferenz? Mee jo, mir Pirate verstinn, datt et fir déi gréng am Moment schwéier ass an der Regierungskoalitioun. Dat bedeit fir eis awer net, datt een en diplomateschen Tëschefall mam Nopeschland ausléiesen däerf. Wann ee weess, datt een op de gudde Wëlle vun engem Partner ugewisen ass, da muss een och gutt virbereet a gutt iwwerluecht virgoe fir säin Zil ze erreechen. Well eent ass kloer, Wann d'Belsch elo stur bleift an duerch dësen diplomateschen Tëschefall kee positiivt Resultat fir eist Land wäert erauskommen, dann ass et kloer d'Verantwortung vun der Ministesch Carole Dieschbourg. Eis Piraten huet et awer verwonnert, datt an déi aner Regierungskolleege, virun allem de Kapitän vun der Ekipp, dee jo u sech bekannt fir eng roueg Entscheedungskultur ass, do net de grénge Partner a sengem Aktionismus gebremst huet, och wa mir Piraten d'Aart a Weis, wéi d'Ministesch sech duerstelle wollt, net deelen, esou si mir awer kloer mat der Regierung op enger Linn, wat d'Resistenz géint en Atommülllager ugeet. Mir hoffen, dat Gesetz, wat haut gestëmmt gëtt, wäert ni gebraucht ginn. An dass an noer Zukunft wäert mir wäerte kënnen an enger atomfräier Welt liewen. Et muss ee just de Courage opbréngen. Merci. Très bien. Merci villmools, Här Goergen. D'Regierung huet d'Wuert, d'Madame Ëmweltministesch. Madame Dieschbourg, Dir hutt d'Wuert.